Essalamualeýkum gadyrly diňleýjiler. Biz şu gün ynsan hukuklary barada Türkmen Helsinki fonduň we Russiýadaky Memorialyň press relizi bilen tanyşdyrmakçy. Türkmen migrantlaryň piket synanyşygy we deportasiýa. Köne Ürgençli on dört ýaşly Suliman Tursunbaýewiň ölümi bilen baglanyşykly gapma-garşy habarlaryň fonunda, Türkiýedäki bir topar türkmen aktiwisti on dokuzynjy fewralda Stambulyň Taksim meýdanynda protest çäresini geçirmek başlangyjy bilen çykyş etdi. Şeýle-de bolsa, Çeşmelerimize görä, türk polisiýasy bu çäräniň ýatyrylmagyna sebäp bolan birnäçe öňüni alyş çäreleri gördi. Mysal üçin, on sekizinji fewralda Türkmenistanyň kyrk ýedi ýaşly raýaty Ahmet Rahmanow we aýaly Hakan atly polisiýa işgärinden jaň aldylar we Taksimiň polisiýa bölümine çagyryldylar. Bu waka türkmen diasporasynyň Taksimde protest görkezmek üçin çagyrylyşlary bilen baglanyşykly diýip, Hakan atly polis işgäri aýdypdyr. Bu polisiýa işgäriniň beren soragyna jogap beren Ahmet, türkmen oppozisiýasynyň gatnaşýandygy tassyklady, ýöne Stambuldan Ýüzlerçe kilometr uzaklykda, Antalýada on ýyldan gowrak wagt bäri ýaşaýandygy sebäpli Hakan bilen duşuşyga gelip bilmejekdigini düşündirdi. Başga bir türkmen aktiwisti şol gün Hakandan şuňa meňzeş isleg bilen sms alandygyny aýtdy. Türkmen protest hereketiniň käbir beýleki agzalaryna Osman atly polisiýa işgärden jaň geldi. Iki ýagdaýda-da polisiýa çagyryşyň türkmen migrantlaryň on dokuzynjy fewralda türkmen häkimiýetleriň syýasatlaryna garşy çykmak üçin piket geçirmek meýilnamalary bilen baglanyşyklydygyny habar berdi. Kowid pandemiýasy tarapyndan girizilen çäklendirmeleriň bir bölegi hökmünde Stambulda köçe ýörişleri gadagan edildi. Polisiýanyň hereketleri netijesinde Taksim meýdanynda protest çäresi bolmady. Diňe birnäçe aktiwist ýygnanýan ýere synçy hökmünde geldi. Güýçli gar sebäpli Nýu-Ýorkdaky protest hem ýatyryldy. Ýigrimi birinji fewralda Kanadadan Monkton şäherinde öldürilen Süleýman Tursunbaýewiň ene-atasyny goldamak üçin bir topar türkmen aktiwisti çykyp, Berdimuhamedow, gum bol! diýip protest geçirdiler. Dürli ýurtdaky türkmen migrantlaryň arasynda iki müň ýigriminji ýylda nägilelik ýörişleriniň täzeden başlamagy baradaky çekişmeleriň fonunda Russiýada ilkinji çäre garaşylmadyk waka boldy. On sekizinji fewralda Elistadaky Kalmyk döwlet uniwersitetiniň gumanitar fakultetiniň hünäri daşary ýurt filologiýasy üçünji kurs talyby Mälikberdi Alamyradow Lenin köçesinde ýerleşýän Ýedi gün pagoda diýlen şäher merkezinde ýekelikde pikede çykdy. Ýöne derrew polisiýa tarapyndan tussag edildi. Allamuradow wakanyň jikme-jiklerini adam hukuklaryny goraýjylara gürrüň berdi. Ýigrimi iki ýaşly Allamuradow iki müň ýigriminji ýylyň iýul aýyndan bäri Ýutubda Türkmenistan ar-namys üçin kanalyň türkmen blogçysy. Ýogsa-da kanalyny açan badynda Sakarçäge etrapçasynyň Çaşgyn daýhan birleşiginde ýaşaýan ene-atasy Rejep we ogul Şeker Allamyradowlar polisiýa çagyrylypdyr we Mälikberdiniň kanalyny ýapylmagyny talap edendikleri barada bloger bize gürrüň berdi. Allamyradow türkmen häkimiýetleriň daşary ýurtda okaýan talyplara pul geçirmek baradaky çäklendirmlelerine garşy çykyş edendigini düşündirýär. Türkmen diktatory biziň pulumyzy talady. Bu halka garşy genosid diýen plakat bilen piketde durdy. Talybyň pikiriçe, ozal ene-atalaryň iberip biljek walýuta geçirmeleriniň çägi aýda bäş ýüz dollar, soň bolsa iki ýüze, ýakynda rugsat edilen mukdar aýda elli dollara çenli azaldyldy. Käwagt bu mümkinçilik iki aýda bir gezek rugsat berilýär. Polisiýa bölümine Allamyradow bäş sagatlap tussag edildi. Maglumatlary we pikede gitmegiň sebäpleri anyklandy. Polisiýa Russiýanyň kanunlaryna salgylanyp, tussag edileniň daşary ýurtly hökmünde pikede gitmäge hukugyň ýokdugyny öňe sürdi. Administratiw jenaýat teswirnamasy düzüldi. Talybyň kazyýet işiniň geçiriljek gününi telefon arkaly habar berjekdigi wada berildi we kazyýetiň diňe režimi barada däl-de, eýsem Türkmenistana deportasiýa boljakdygy duýduryş berildi. Allamyradow bilen bilelikde onuň dosty piketde wideo düşüren özbegistanly şol bir uniwersitetiň talyby tussag edildi, oňa hem administratiw jenaýat protokol düzüldi. Polisiýa proseduralary tamamlandan soň, günüň ahyryna çenli uniwersitetiň rektory, prorektory, halkara derejesinde jogapkär edýän rektoryň kömekçisi, dekanyň wekili Allamyradow bilen bäş sany söhbetdeşlik geçiripdirler. Alaberdiýewiň aýtmagyna görä, gepleşikler gaty gödek görnüşinde geçirildi, oňa psihologiki basyş edildi we uniwersitetden kowulmak howpy bardygy aýdyldy. Söhbetdeşler näme üçin syýasata goşulýandygyny, kim pikete gitmegi maslahat berendigi we şuňa meňzeş sorag berlendigi barada Allamuradow gürrüň berdi. Mälik daşary ýurtly türkmen talyplaryň maliýe kynçylyklary sebäpli agyr güne düşenligi barada jemgyýete düşündirmäge synanyşandygy aýtdy. Indi talyplar gije işlemäge mejbur bolýarlar. Ýakynda biri işde öldi diýdim. Rektor Batma Salaýew uniwersitetiň administrasiýasynyň bu meseläni bilýändigini aýtdy. Biz konsullyga dört gezek hat iberdik, emma henizem jogap alyp bilmedik. Söhbetdeşlikde uniwersitet işgäriniň biri Astrahandaky türkmen konsullyga jaň edip, talypdan diplomatlygyňyza hasabat bermegiňi isledi. Allamyradow söhbetdeşligi ýazga almak üçin telefonyny açdy. Resmileriň biri ondan telefony aljak bolup synanyşdy. Telefon üçin göreşiň netijesinde söhbetdeşlik bolmandyr. Allamyradow näme üçin konsullyga jaň edendigi henizem düşünmedim diýip gürrüň berdi. Türkmen blogeriň başga bir uniwersitet işgäri bilen deň derejede söhbetdeşlik boldy. Talybyň dostlary we ýoldaşlary barada jikme-jik soraglar berdi. Özüni kimiň goldaýandygyny, Russiýanyň haýsy şäherlerinden we uniwersitetlerinden wideo gürrüňlere gatnaşýandygyny, olaryň arasynda iň aktiwiň, Okuwçysynyň haýsy internet jemgyýetiniň bardygyny, haýsy sosial ulgamyň bardygyny sorady. Bularyň hemmesi seresaplylyk bilen ýazga alyndy. Allamyradow wakasy rus uniwersitetiniň administrasiýasynyň Türkmenistandan gelen bir talybyň öz ýurdunyň hökümetini tankytlamaga synanyşýan ikinji basyşydyr. Geçen ýyl Russiýa gatnaşmagy bilen geçirilen ýeke-täk köçe çäresi iki müň ýigriminji ýylyň güýzünde Moskwadaky Tsaritsyna seýilgähinde prezident Berdimuhamedowy tankytlaýan listowkalaryň paýlanmagy boldy. Nawalny meselesi bilen baglanyşykly Russiýada geçirilen soňky ýörişleriň fonunda Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalaryna utgaşdyrylan hereketler wagtynda tussag edilse, ol raýatlaryň watanyna deportasiýa edilmegi tabşyryldy. Bu görkezme öňüni alyş häsiýetine eýe bolsa-da, başgaça pikirlenýänleriň Türkmenistanyň häkimiýetleri üçin COVID-den has howply bolup biljekdigini görkezýär.